א יעדן טייערע איד, פסח זאגט מען ויהי שלום דו לא וסייני, זאגט מען שבכל דור ודור אויב נאר עלינו חלו סייני והקדוש ברוך הוא מציל עינים יודעים, איך האב געטראכט צו מיר, ווער ס'קען אביסל היסטערי ווייסט, אלע דורות זענען די גוים אויפגעקומען מיט א נייע מהלך, יעדע שטיק צייט האבן זיי געזען די אנדערע מהלך האט נישט געארבעט, לאמיר אננעמען א נייע וועג, לאמיר פרובירן עפעס אנדערש, און אזוי דורך די יארן האבן זיי געטרייט, איינמאל מיט א בלוט בלבול, איינמאל מיט שמד, איינמאל מיט צונעמען די קינדער, און איך ווייס וואס, יעדע שטיק צייט מיט עפעס אנדערש, און יעדע מאל האבן זיי געפעלט, און די אלע גוים, גארנישט געבליבן פון זיי, און אונז גייען ווייטער אן, זיי זענען געבליבן נישט מער ווי דאסט אין היסטארי, און אונז גייען ווייטער אן. סאו דעם זאגט מען שבכל דור ודור עומדים לליין לכל אסיין, יעדע דור קומען זיי אויף מיט א נייע וועג וויאזוי זיי מיינען אקעי יעצט דאס דאס גייט ארבעטן, אונז האבן אויסגעפיגערט וויאזוי מ'גייט קענען עוקר זיין כלל ישראל פון די וועלט, און והקדוש ברוך הוא מצילינו מידם. אבער טראכטן היינטיגע דור האבן זיי. די אלע רשעים פרובירט א נייע וועג. זיי האבן געזען אז אלע דורות מ'האט פרובירט דאס דאס האט גארנישט געארבעט מיט זיי, לאמיר קריעטן אן איידענטיטי קרייזיס. אזוי וועט מען נעמען א מענטש און מ'וועט אים אריינלייגן צומישן, און מ'וועט אים מאכן טראכטן נאר פון זיך, ער האט פארגעסן אז ער האט א תכלית אויפן וועלט, פארגעסן אז עס איז דא א באשעפער אויפן וועלט, און אזוי וועט מען קענען אויסראטן כלל ישראל. אזוי רעדן זיי זיך איין. און נאך דעם זיי געוואלט לאמיר אריין גיין אין חינוך, יעצט מיט סתם אריין גיין אין חינוך העט נישט טויגן, און אידן האבן זיך נישט לאזן, מיר גייען מיט זיי געבן געלט, און מיט ווארפן נאך געלט, מיט זיך חנפענען צו זיי, און מיט גיין מיט א שמייכל אויכעט, אנשטאט צו קומען אזוי ווי אמאל פלעגן זיי קומען, אה, קוק ווי איך וועל גיין, איך וועל הרג'ענען אידן, ניין, ניין, זיי זאלן מאכן מיט א שמייכל, זיך מאכן כאילו וויי זיי זענען, זיי זענען אונזער בעסטע פרענד, זיי מיינען אונזער טובה, און אזוי אונז אריין כאפן אין זייער נעסט, אזוי רעדן זיי זיך איין. און יעצט מענטשן זעען וואס גייט פאר און מען ווערט דערשראקן, און מענטשן וואס גייט זיין וואס גייט זיין, וועגן דעם זאגט מען שבכל דור ודור עומדים ללמד לכלות עיני, יעדע דור קומען זיי אויף מיט א נייע טאקטיק, און וואס איז דאס? נישט מער ווי נאך א נייע טאקטיק, זיי האבן געמיינט דאס, זיי האבן געזען דאס האט נישט געארבעט מיינען זיי דאס וועט ארבעטן, און וואס איז זיין נאכדעם? והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, די אייבערשטער וועט אונז ראטעווען, די ליבעראלס וועלן גיין אין די ערד, ס'וועט נישט בלייבן קיין זכר פון זיי, און אונז זאלן ווייטער פירן פסח די סדרים און ווייטער לויבן די אייבערשטער, האטס א פרייליכן יום טוב.